کەیدا باس لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم ئایینە دەکات و بە کاکەیی ناویان دەبات و بۆ سەردەمی ژیانی سان سەهاچی بەرزنجیان دەگێڕێتەوە. ئاماژەش بەوە دەکات کە ئەم ئایینە سەرەتاکەی بۆ سەردەمی شاخۆشینی لوڕستانی دەگەڕێتەوە و ژمارەی پەیڕەوکەرانی لە کوردستان یەکجار زۆرن. بەڵام سانسهاک لە سەدەی سیانزەهەمدا هەندێ گۆڕانکاری لە ئایینەکەدا کرد و بەشێکیشی ئاسان کرد. جگە لە دابەشکردنی پلە ئایینەکان بەسەر سەید و مام کە بە پیر و دەلیل ناسراون و دەلیلی یارسانان دەکەن بۆ بەردەم یەزدان و ڕێنماییان دەکەن بۆ کاری چاکە و پەیڕەویکردنی ڕێوڕەسمی یارسان و بەڕێوەبردنی مەراسیمی جەم، ئەم پلە ئایینیانەش بە بنەماڵە بۆ کەسەکان دەمێنێتەوە. لەسەر دەستی بالولی مائی هەوڵی دامەزراندنی ئەو ڕێڕەچەیە دراوە، بەتایبەتی لە سەدەی دووەمی کۆچی، کاتێ بالولی مائی وەکو کەسێکی عارف و زانا و دیندارێکی گەورە، ویستویەتی هەوڵی زیندووکردنەوەی دینی ئێرانی کۆن بدا و یاخود دینی ئاریایی کۆن بدا وەکو خۆی لە دوو بەیتیەکانا باسی ئەکا، هاتووە هەندێ بۆ بەرامەی ئیسلامیشی تێکەڵ بەم ڕێوڕەچە دینیە کردووە. بالول بۆ خۆی لە دوو بەیتییەکانا بە ئاشکرا باسی ئەوەکا کە هەوڵی زیندووکردنەوەی دینی ئێرانی کۆنی داوە. لە یەکێ لە دوو بەیتییەکانا دەڵێ، ئەی ئەو واتەی یاران، ئەو واتەی یاران، ئێمە دێوانەین ئەو واتەی یاران، هەنی مگێڵین یەک یەکی شاران، تا زیندە کەریم ئایینی ئێران. دیارە بە ئاشکرا ئەڵێ ئێمە لەگەڵ یار و یاوەرەکانمانا دەگەڕێین هەتاکوو ئایینی ئێرانی کۆن زیندووی بکەینەوە. ئەو ئایینە ئێرانییە کۆنەش، ئەو ئاینە هەمۆجینە بووە کە لە متوربەکردنی هەردوو دینی میترائیەت و زەردەشتیەت بە شێوەیەکی سەرەکی دروست بووە. دیارە کاتێک کە میترائیەکان و هەموو شوێنەوارەکانیان لەگەڵیان دینەکانی دینەکەیان کەوتە ژێر فشاری ناڵی ئەسپی ساسانیەکانەوە ئەوان لە زۆربەی شوێنەکانە کەوتنە پاشەکشێ، بەڵام لە ناوچەی هەوراماندا هەندێ شوێن مانەوە کە هەر لە سردینی میترائیەت بوون، بە تایبەتی تا سەدە چەند سەدەش دوای باڵادەستبوونی دینی زەردەشتی، خەڵکی دێوەزناو کە لە هەوراماندایە لە سەر دینی میترائی بوون. پاشان ئەوان لە ئەنجامی کۆمەڵێک شتی هاوبەش لە نێوانیاندا، بۆ نموونە هەردووکیان ئاگر و ڕووناکی بە پیرۆز ئەزانن و هەروەها،

زیاتر تەرکیز بکەینە سەر مێژووی کاکەیی، کاکەیی مێژووی لەوە زۆر قوولترە، ئەیگەڕێننەوە بۆ ڕەنگە دوو هەزار ساڵ زیاتر پێش پێشی زایینی کە شاخۆشین و پێش شاخۆشین کە ئەوان،

هەر کەسێکی سەر بەم ئاینە لە دایک دەبێت، هەرچەند لە دایک و باوکێکی کاکەیی بێت، بەڵام پێویستی بە سازدانی مەراسیمێکە تا ببێتە کاکەیی. ئەویش بە مەراسیمی سەر سپاردن یان جەوزی سەر شکاندن ناسراوە، ئەم ئەرکە گرنگەش تەنها لەسەر دەستی پیر و دەلیل دەکرێت. بۆ سەر سپاردنی منداڵی کچ باڕۆک سەر دەبڕدرێت و بۆ منداڵی کوڕیش کەڵەشێر. کە دەستە سڕێکی تایبەتی بۆ دەکڕن و لە ملی دەکەن. لە کاتی سازانی مەراسیمەکەدا چەند منداڵێکی خێزانێک بەیەکەوە سەر دەسپێرن و لە بەردەم پیر و دەلیلدا ئامادە دەبن. بۆ سەرسپاردنی منداڵی هەر خێزانێک جەمێکی تایبەت دادەندرێت. ڕەگەزی مێینە تەنها لە کاتی ناولێنان و سەرسپاردن و شووکردندا دەتوانێت لە ناو جەمخانەدا ئامادە بێت، چونکە جەمنشینان چەند پیاوێکی دیاریکراون و تەنها ئەوان دەچنە دیوانی جەمەوە. ژنانیش دەبێت لەگەڵ ئەوانی تردا لە پیاوان و کوڕان و منداڵان لە دەرەوەی ئەو ژوورەی جەمی لێدەکرێت بە بێدەنگی دانیشن و دوعا بکەن و لە یەزدان بپاڕێنەوە. پلەی چاوەش بۆ خزمەتکردنە لەناو جەمدا، هەروەها سەربڕینی قوربانیش هەر ئەرکی ئەمە. سەید دوعای قوربانی دەدات. مام قوربانیەکە بە یەکسانی دەکاتە نانەوە و بە پێی ژمارەی ئامادەبوانی مەراسیمەکە لە ناوەوە و دەرەوەی جەمخانە دابەشی دەکات. ئەو کەسەی قوربانیەکی گەورەی هەبێت لەگەڵ ئەوەی کە نیازێکی کەمی هێناوە وەک یەک بەش وەردەگرن ئەگەر قوربانیەکە زۆر بێت بەش بۆ خزم و دۆستی دووریش دەنێرن لە کوردستانی عێراقدا تەنها کاکەییەکان بۆیان هەیە لەو بەشە وەرگرن و بیخۆن بەڵام لە ئێران ئاساییە هەر کەسێک سەر بە هەر ئاینێکی تریش بێت وەری بگرێت و بیخوات.

یارسان یان ئەهلی هەقیشیان پێ دەگوترێت. ئەوانە هۆز و تیرە نین، بەڵکو سەر بە ئایینێکی کۆنی کوردن. کاکەش وشەیەکی کۆنی کوردییە بە واتای براگەورە دێت، یاخود بۆ ڕێزگرتن لە کەسێک بەکاردەهێندرێت. بەڵام ناوی کاکەیی لە سەردەمی سانسەهاکەوە هاتە کایەوە، سانسەهاک کوڕی شێخ عیسای بەرزنجە بووە، ژنی دووەمی سەر بە ڕێبازی یارسان بووە و لە خەوندا فەرمانی پێ کراوە ئەو کچە یارسانیە بخوازێت، لەو ژنەی تەنها یەک کوڕی هەبووە ئەویش سانسەهاکە. بۆیە لە ناوچەی بەرزنجە و خەڵکی بەرزنجەش لە هەر کوێیەک بژین بە باوکیان دەڵێن کاکە. ناوی کاکەییش لەمەوە هاتووە. بۆچوونێکی تر هەیە لە بارەی واتای کاکەییەوە کە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات هەر کەسێ بچێتە ژێر ئاڵای ئایینی یارسانەوە دەبێ بە یار یان دۆست واتا دەبێ بە برای سان. وشەی سانیش واتا ڕابەری ڕۆحی دەگەیەنێت. تا چەند سەدەیەکیش پێش ئێستا نازناوی سان لە دەسەڵاتدارانی ناوچەی هەورامان نراوە. پێم وایە ڕێوڕەچیەکی دینی کوردیە حەقی خۆیانە ئەوان بڵێن دینە و شانازیشی پێوە بکەن ئێمەش بە پێی بۆچونی خۆمان ئەڵێن ڕێوڕەچیەکی دینی کوردیە بۆ من ئەڵێم ڕێوڕەچیە دینیە دیارە دین زۆر بەرفراوانترە لەوەی تەنیا بریتی بێ لە کۆمەڵێ سرود و پەخشان و بنەمای دینی و یاخود ناوهێنانی کۆمەڵێ کەسی پیرۆز ڕابەری پیرۆز تیایە دین ئەبێ فقهیشی تیابێ ئەو سەرچاوانەی کە لە بەر دەست من دان لە ڕووی فیقهییەوە لاوازن، پێ ئەچێ شتی تر هەبێ من پێی نەزانم، نەکەوتبێتە بەر دەستم، لە پەناو پەسێو دا شاردرابێتەوە، یاخود لای خۆیان پارێزراو بێ، نازانم ئەوە تا چە ئاستێک هەیە.

زمانی هەورامی و ماچۆ و ئەوانەی کە هاوشێوەی هەورامین یا گۆرانیەکان زیاتر بەکاری دەهێنن و لە کوردا باوە، کاکە یانێ برا یا برا گەورە. چەنەها ناوی هەیە بەڵام هەر هەموویان لە یەک وشەیە خۆ گرنەوە ئەویش خواپەرستیە پێیانە وترێ یارستان.

باسی کاکەیی کردووە بە ئەهلی حەق لە مینۆرسکی لە هەنێ شوێنا باسیان ئەکا بە عەلی ئیلاهی یان ئەهلی حەق و هەنێ نووسەری دیکە هەیە بە ناوی کاکەیی ناویان ئەبەن.

لە سەردەمی سان سەهاک ئەم ئاینە تەشەنەی سەند و بە چەندین وڵاتی دونیادا بڵاو بۆوە. سان سەهاک کوڕەکانی خۆی و چەند کەسێکی تری بۆ ئەم ئەرکەت ڕاسپارد و ئەوان توانیان ئەم ئاینە لە وڵاتانی هیندستان و تورکیا و سوریا و لوبنان و لە عێراقیش لە شاری بەغدا و چەندین شوێن و ناوچەی تر بڵاو بکەنەوە. بە گشتی بە پەیڕەوانی ئەم ئاینە دەوترێت یارسان، بەڵام لە عێراق بە کاکەیی و لە ئێران بە ئەهلی حەق و لە تورکیا بە عەلەوی و لە سوریا و لوبنانیش بە دورزی ناسراون. سوڵتان ئیسحاق هەوڵی ئەوەی دا کەوا تازەگەرییەک دروست کا لە ناو کاکەیەکان کە جیاواز بوو لە بیرو بۆچوونی باوکی و ئەم تازەگەرییە بووە هۆی ئەوەی کە ناکۆکییەک دروست بوو لە نێوان سوڵتان ئیسحاق وەکوو رێبەری نوێی کاکەیی لەگەڵ براکانی و باوکی لە ڕێگا لە لایەکی تر ئەمە بوو ئەم جیاوازییە بووە هۆی ئەوەی کە سوڵتان ئیسحاق قەراری ئەوە بدات کە ناوچەی بەرزنجە بەجێ بێڵێت و بەرەو هاوار بکەوێتە ڕێ. لە سەردەمی ئیماڕاتەکانە، ئیمارەتی شەهرەزوور و شاری شارەزوور شارێکی مێژووییە ئەساوەرە ئێستا پایتەختی کاکەیەکان بووە. پاش ڕوخانی ئەو ئیمارەتە تەبەن پاش ڕوخانی ئەو ئیمارەتە ئیمارەتی ئەردەلان دروست بووە با بە ئەردەلان بەڕای منیانی کە هەر یەکێک بووە لەسەر ئەو ڕێبازە بابانەکان بە خۆیان کە ئیماڕەی بابان دروست بووە بابانێکان یەکێکن لە شێخەکانی کاکەی کە ئەو ئیماڕەیان ئەو ئیماڕەتانە کە پڕت و نەماون تێشکێنراون کاکەیەکان ئێتر بەو ناوچانە لە منتەقەی هەورامان و شارە زور و زیاتر تەمرکوزیان یانی کۆبوونەوەیان لەوێ بووە پڕت و بڵاو بوونەتەوە تەماشا دەکەین لەوێوە شۆڕ بوونەتەوە بە لێوارەکانی سیروانە بەرەو خانەقین، لەولایە لە لێواری ڕۆخانە بەرەو کەرکووک، لێرە لە لێواری زێی گەورە بۆ مەنتقەی هەولێر و مووسڵ

کارامۆچ و دالی بوون ئالی بوون ئالی بوون ئالی بوون. عەلی کوڕی ئەبو تاڵیب لای کاکەییەکان زۆر بەڕێزە و لە بەیەکگەیشتن و خواحافیزیدا بە یەکتر دەڵێن، یا عەلی. کاکەییەکان لە هەموو ئەو شوێنانەی تێیدا دەژین لەسەر ئایینی خۆیان ماون و هەوڵی ئەوەشیان داوە کە مەراسیمە پیرۆزەکانیان لە خەڵکی بشارنەوە، هۆکاری ئەمەش خۆپاراستنیان بووە لە مەترسی لەناوچوون و هێرشکردن بۆ سەریان. شاردنەوەی مەراسیمەکانی یارسان بە درێژایی ئەو چەند سەدەیەی ڕابردوو بۆتە نەریت و تا ئێستاش لە زۆر ناوچەدا بە نهێنی مەراسیمەکانیان بەڕێوە دەبەن. تەنانەت لە سەردەمی ڕژێمی بەعسیشدا هەر کەس بە ئاشکرا بیوتایە من کاکەییم ئەوا ڕەوانەی وڵاتی ئێران دەکرا. بەڵام لە وڵاتی ئێراندا ئەم سنوورە بەزێنراوە و بە ئاشکرا مەراسیمەکانیان بەڕێوە دەبەن. هەموو ساڵێک لە پردێوەر واتە ئەو شوێنەی کە گۆڕی سانسەهاک و هاوەڵانی لێیە، خەڵکی لە مانگی نەورۆزدا بۆ زیارەت ڕووی تێ دەکەن، وەک چۆن موسڵمانان ڕوو لە مەککە دەکەن.

یانی ئەوە مانای ئەوە نیە ئەمانە شیعەن و عەلی پەرستن و ئەو هێنانە یانی ئەوە لەو هینانە نەختی اختلاات هەیە لەو تەسمیاتانەیە لەو هێنانەیە ینی بەو شێوەیە ئەو ناوانە چەسپاوەتە سەریانە و بڵاو بۆ تۆ. من ناڵێم کاکی داخراون بەڕاستی چونکە ئەوە دینی داخراو بەو دینە دەوترێت کە کەست قبوڵ نەکا بچێتە ناوی وەکو دینی یەهودیەکان کاکەیەکان قبوڵەکەن خەڵک دەبێت بە کاکەیی وە من چەند عایلە ئەناسم یانی خێزان ئەناسم کە خۆیان لە ئەسڵا خەڵکی نۆدشە و دشە و خانەگا و دەوروبەرنی ئێستا باوە گەورەیان وە یاخود باپیرەیان هاتووە لە ناوچەی هاوار و دەوروبەریان نیشتەجێ بووە ئێستا نەوەکانی کاکەیین مەعنای ئەوەیە ئەو دینە مەجال ئەدا یا هەیە بە لە ئەنجامی ژن و ژن خوازی لە کاکەیەکان ژنی لێ هێناون بۆ بە کاکەیی دوایی ئەولادەکانی بوون بە کاکەیی بەڕاستی ئەوە دینێکی داخراو نیە بەس ئەوان نهێنی پارێزن ئەوەی کە بە داخراو سەیریان ئەکا باش لە ڕێوڕەسەکە تێناگا. لە ڕووە سەرەکیەکەوە باسی لێ بکەین چوار گروپ یان چوار تەبەقە ئەگرێتە خۆی یەکیان سەیدەکانە کەوا پێنج وەچەن باوەیە مامە کە پێنج وەچەیە لەگەڵ عامەکانە ئەمانە هەر یەکەی هەر یەکە لەمانە بە پێی ڕێنمایەکانی سوڵتان ئیسحاق و بە پێی ڕێنمایەکانی ئەو بیرو بۆچونەی کەوا ئیمانیان پێیەتی هیچ کەسێ بۆی نیە لە دەرەوەی لە دەرەوەی تەبەقەکەی خۆی چینەکەی خۆی ژن و ژن خواستن بکا ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ چی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوا کاکەیی ئیمانی بە چەند شتێک هەیە یەکێ لەوانە ئیمانی بەوە هەیە ئەبێ هەر ئەڵێ هەر چینێک ئەبێ بە پاکی و خاوێنی خۆی بمێنێتەوە بۆی کەوا هەر چینێک محافزە لەسەر خاوێنی و خەسڵەتە سەرەکیەکانی خۆی بکات دووەم شت لەناو کاکەییە خوشک و برای ئیلاهی هەیە ئەو خوشک و برای ئیلاهیە ئەگەر چی خوشک و برای دایک و باوکی نیە بەڵام بە حوکمی ئیمانێکی موتڵەق بە بە خۆیان و بە بە بە دەستوری خۆیان وای کردووە شێوەیەک لە لە مەحازیر لە بڤەیی دابنێت بەرامبەر بە هەر کەسێک بیەوێت لە دەرەوەی چینەکەی خۆی ژن خواستن بکات. پردێوەر لەسەر ئاوی سیروانە لە نزیک سنووری عێراق و ئێران، دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی شاری هەڵەبجە و لە گوندی هاواری کاکەیی نشینەوە نزیکە. کاکەییەکان وەک زۆربەی ئایینەکانی تر، شوێنی پیرۆزی خۆیان هەیە و زۆربەی شوێنە پیرۆزەکانیشیان لە کوردستاندایە کە بەشێکیان لە ناو سروود و پەخشانە ئایینیەکاندا ناویان هاتووە، لە پێشەوەیاندا پردێوەر دێت کە لە ڕووی پیرۆزیەوە گرنگترین شوێنی کاکەییەکانە، چونکە کاتێک سانسەهاک لە بەرزنجەوە بۆ هەورامان کۆچی کردووە لە پردێوەر دابەزیوە و ماڵ و جەمخانەی درووست کردووە و یارانی لە دەوری خۆی کۆکردۆتەوە. پەردیوار قیبلە یارسانەکانە، دیارە قیبلە پیرۆزە لە هەموو دینێک، هەڵگرانی هەموو ڕێوڕەسیەکی دینی یاخود دینە قیبلەکەی خۆیان بە پیرۆز ئەزانن، پیرۆز بوونی پەردیوەریش وەکو قیبلە لە چەندین سروودا دووبارە بووەتەوە، هەروەکو لە سروودی خۆشتنا ئەڵێ، وواتەی مەردان خەرقەی نوورنەوەر، ئاوم تەشاران قیبلەم پەردیوەر، ئەمە بە ئاشکرا باس لە قیبلەبوونی پەردیوەرەکە، وە یاخود لە سروودی تەڵقینی مردووە، دەڵێ، محاسب پیر موسێ ساحێب دەفتەرە، قیبلەی حەقانیش نەپەردیوەرە. دووەمیان گوندی هاوارە، کە شوێنی هانا بۆ بردنی کاکە یەکان بووە و پیرۆزییەکی گەورەی لای شوێنکەوتووانی ئەم ڕێوڕەسێ هەیە. ئەم گوندە بۆ ماوەی زیاتر لە هەشت سەد ساڵ شوێنی داڵدەدانی کاکە یەکان بووە. واتە هەر کەسێک لە هەر شوێنێکەوە زۆری بۆ هاتبێت هانای بۆ هاوار هێناوە. هەروەک چەند نەزەرگا و مەزەرگایەکی گەورە پیاوانی ئەم ئاینە لە گوندی هاوار و دەوروبەریدان وەک، داودی ڕەهبەر و مەزاری میر ئەسکەندەر و نەزرگای شاخۆشین و میری سوور. جگە لەوەی زۆر نەزەرگە و شوێنی پیرۆزیان هەیە کە موسوڵمانانیش سەردانیان دەکەن و بە پیرۆز سەری دەکرێن. لەوانە شا ئیبراهیم لە بەغدا و مەزاری سەید سادق و پیرە مەگروون و چەندین مەزارگەی تر کە ناوەکانیان بە وشەی پیر دەست پێ دەکەن. ئێستایش ئەگەر قسە لەسەر زۆر مێژووی دووری ئەم دێیە بکەی، من وەکوو لە سەرەتا وتم بە ڕاستی من ناڵێم باوەڕم بە مێژوو نییە یا ئەوەی نووسراوە یا ئەوەی وتراوە، هەندێک هەیە سینەیە هەندێک وتوویانە، ئەگینا تاریخی ئەم گوندەیش ئەگەڕێتەوە ڕەنگە بۆ پێش ساڵی، حەوت و هەشتی هیجری چکە ئالە و کاتا کە باز لە هیجرەتی سلتانی سەر و شێخان چووە بەناوئەنی ئەم دێخ یەک خوێنەواری تیا بە خوێنەوارەکەی لەگەڵ خۆی بردووە ینی من ناتوان بڵێ مەڵا تاریخکە ئەوەنە بەڵام لەو بەسافا پێش سەدەی هەشت و حوتی شار هەر بوو ناوچەی هاوار ناوچەی هاواریش شوێنێکی زۆر زۆر پیرۆزە بە نسبەت کاکەیەوە بۆ لەبەرەوەی کەوا لەبەر کۆمەڵێ شت، یەکێ لەو شتانە ئەوەیە کەوا سوڵتان ئیسحاق کە قۆناغێک بووە لە قۆناغەکانی مێژووی دروستبوونی کاکەیی، لەوێ لەوێ ڕێگە پیرۆزەکەی خۆی بڵاو کردۆتەوە، لەوێ لەوێ مەجالی بە خۆی داوە و تەریقەتی کاکەیی وەکوو تەریقەتێکی پیرۆز لەوێوە سەر هەڵبدا و لەوێوە بڵاو بێتەوە بۆیە ئێساکە کاکەیی زۆر بە پیرۆزی سەیری ئەو شوێنە ئەکەن. سەبارەت بە پیرۆزی هاواریش، هاوار بۆ ماوەی هەشت سەدە زیاتر شوێنی داڵدەدانی یارسانەکان بووە، کاتێک کە کەوتوونەتە ژێر فشاری دینی لەبەر قایمی ئەو ناوچەیە توانیویانە بەرگری لنە دەوروبەری خۆیان بکەن هەر یەکێک لە هەر شوێنێکەوە فشاری بۆ هاتبێ بەتایبەتی دوای شۆڕشی خەوارجی کورد و دوای شکستهێنانی ئەو شۆڕشە ڕووی کردووەتە ئەو ناوچەیە ڕووی کردووەتە ناوچەی هاوار. گوندی وەردەکیش یەکێکە لە شوێنە پیرۆزەکانی کاکەیی کە دەکەوێتە ناوچەی دەشتی مووسڵ و بە کۆمەڵێک گوندی تر دەورە دراوە کە هەر هەمویان کاکەیی تێدانیشتە جێە. جگە لەوەی ئەم گوندە مەزاری سەید هەیاسی تێدایە کە لای کاکەییەکان زۆر بە گەورەیی سەیر دەکرێت و ئەدمۆنزیش لە کتێبەکەیدا ناوی سەید هەیاسی هێناوە کە بە هاوشانی باوە یادگار و میر حەمزە و ئاتاش بەگی داناوە. شێخ هەیاس مێژووی دەگەڕێتەوە سەر باپیرە گەورەی شێخ عیسێ بەرزنجە بەحەقەت کەشف و کەراماتیکی گەلە گەورەی بووە لە کاتی خۆی نەک هەر کاکەیەکان بەڵکو زۆربەی هەرە زۆری ئەو دەڤەرە لە عەرەب و لە کورد و لە شەبەکەکان و تورکمانەکانی ئەم دەڤەرەی موسڵ دێن وەکو زیارەتگایەک زیارەتی ئەکەن بەتایبەت لە ڕۆژانی پێنجشەم و هەینی ئەوجە بۆیە زۆر کەسانێک کەسانێک کە هەر مرازێکیان هەبێ ئێستا عەرەبەکان لەوانەیە ئیمانیان لە ئێمە زیاتریان بەو ئیمانە هەیە بەو ئیمامە. چونکە دراوسێکانمان وەکو بەڕێزتان ئەزانن ئێمە دراوسێکانمان زۆریان عەرەبن کە لۆ لۆ زۆر ئیش و کاریان دێن زیارەتی ئەم ئیمامە دەکەن و و هەر مرازیکیانش ئەگەر هەبووبێ گەیشتنە مراز و هینی خۆیان. کاکەییەکان ڕێز لە هەموو ئایینەکان دەگرن، بە تایبەتیش زەردەشتی. خواپەرستی لای کاکەییەکان بە شێوەی سۆفیگەرییە لە ڕێگەی نیاز و نەزەرەوە. ئەوان لە ساڵێکدا سێ ڕۆژ بەڕۆژوو دەبن کە پێی دەڵێن سێشەوە، کە ئەویش دەکەوێتە چلەی زستانەوە و ڕۆژی دواتر دەکرێتە جەژن. کاکەییەکان نوێژیان نییە. چونکە ئەوان نیازین واتە ئەهلی پاڕانەوەن نەک نوێژکردن جگە لەوەی ئەوان پەرستگایان نیە جگە لەو شوێنانەی جەمی تێدا دەکرێت ئیتر ئەو شوێنە لە هەر کوێیەک بێت و لە هەر ماڵێکدا بێت کاکەییەکان وەک ئاینەکانی ئیسلام و مەسیحی و جولەکە کتێبی پیرۆزی خۆیان هەیە کە بە سەرەنجام ناو دەبرێت.

تەمبوور لای یارسانییەکان دنیای کاتی و دنیای نەمری بەیەکەوە دەبەستێتەوە، هەروەک ڕۆحی باوەڕدار وریا دەکاتەوە و هەژانێکی ڕۆحی لەلا دەوروژێنێ، بۆیە وەک نیشانەی پیرۆزی ماچی دەکەن. تەمبوور تاقە ئامرازی مۆسیقای ئایینییە لای کاکەییەکان، بۆیە تەمبوور ئامێرێکی ڕێزلێگیراوە و سروودەکان بە سەدایەکی خوداییانە دەگوازێتەوە ناو ژێیەکانیەوە. هەر بۆیەش ئامێری تەمبوور لای کاکەییەکان لە شوێنێکی بەرز هەڵدەواسرێ و ئەو ژوورەش کە تەمبوورەکەی تێدایە دەبێ ڕێزلێگیراو بێت. جگە لەوەی کاکەییەکان سروودێکی ئایینی تایبەت بە خۆیان هەیە کە پێی دەگوترێت کەلام. بە پێی باوەڕی کاکەیی، خوا بە دەنگ و ئاوازی تەمبوور ڕۆحی بە بەر ئینساندا کردووە. ڕەنگە هەر ئەمەش بووبێتە هۆی دروستبوونی پەیوەندییەکی ڕۆحی لە نێوان مۆسیقا و مرۆڤدا. لە ئێران چەندین خوێندنگە لەسەر دەستی کاکەییەکان کراونەتەوە، وانەی فێربوونی تەمبووری تێدا دەخوێندرێت و زۆر کەسی بە توانا لەم بوارەدا هەڵکەوتوون. هەر لە سەرەتای بڵاوبوونەوەی ڕێوڕەچەی یارسان، ڕابەرەکانیان، پیاوە گەورەکانیان، ئەوانەی کە بەرپرس بوون لە کاروباری دینیی خۆیان، هەموویان تەمبوورژەن و خەڵکی بەتوانا بوون لەو بوارە. بۆ نموونە ئێمە بگەڕێنەوە بۆ ناوهێنانی هەندێکیان، باوالۆڕە، باوانەجووم، باواڕەجەب، باواحاتەم، باواناوس، دایە خەزانی سەرگەتی و دایە تەورێزی هەورامی و لیزا خانم جاف و چەندین کەسی تر کە ئەمانە هەموو تەمبوورژەنی گەورە بوون لە لای یارسانەکان. لە جەمەکانی کاکەییە کە شیعر و شیعری ئایینی ئەخوێندرێتەوە بە شێوەی بە ئاوازێکی خۆش، بە دەنگێکی خۆش، بە مۆسیقایەکی خۆش کە تەنویرە بەکاردێنن جۆشێک ئەدەن بە دانیشتوانی جەمەکە و زەوقێک ئەدەن بە دانیشتوانی جەمەکە بۆی کەوا زیاتر خۆش بێت و زیاتر پیرۆز بێت و زیاتر دڵگەرمیان بکا بەرامبەر بە بەو شتانەی کەوا ئەخوێندرێتەوە جا بۆیە مۆسیقا لای کاکەیی پیرۆزە بەتایبەتی تەمویرا، کە ئەوان پێڵێن تەمویرا، لایەنگەلێ پیرۆزە. کاکەییەکان خەڵکی شۆڕشگێڕ و قارەمان بوونە، هەر لە ئەوێ ڕۆژەی کە هاوکاری شێخ ڕەشیدی عەبابەی لێیان کردووە لە بەرەنگاربوونەوەی سوپای ئینگلیز، گەورەترین داستانی قارەمانانەیان لە دەربەندی ئەشکەوەڵدا تۆمار کردووە، بەشداری کردووە لە شۆڕش، هەر لە شۆڕشی ئەیلوولەوە، لە زەمانی شێخ مەحموودیشەوە بەشداری کردووە لە شۆڕشی شێخ مەحموودی نەمر، لە شێخ بارزانی، شۆڕشەکانی نوێ هەموو بەشداری کردووە، لە ئەحزابەکانیش هەموو بەشدارییان کردووە، وەکوو وەکوو کۆمەڵگای کوردەواری هیچ درێغییەکیان نەکردووە، شەهیدیشیان داوە، پاشان تووشی گرفتی زۆر بوونە.

هەندە باوەڕیان بە خەڵقە کاکەییەکە هەبوو بە هەمووی زیاتریش هەمووی دۆست و ناسیاوی ئێمە بوون زۆر ئەمین بوون لێرە هەر لە سەرەتای مەفرەزە سەرەتایەکانی ئەم شۆڕشە نوێیشەوە بەڕاستی ئەم سێ گوندە بە تایبەتی هاوار کەمتەرخەمی نەکردووە بگرە تەسحیشی داوە بەخۆی لە پێناوی ئەوەی کە